Nyame ba asomdwie nka wo. Ɛho te sɛ, menim sɛ Nyankopɔn dom ho yɛ sɛdeɛ me nso me ho yɛ wɔ ha yi. Osomfo Rev. Charles Agyene Mboateng na ɛnnɛ anwummere yi nso me ne wo adi ahyia yi. Ɛberɛ aso sɛ me ne wo bɛdi nkɔmmɔ fa The Enemies of Righteousness, Tenenee Atamfo ho. Ɛɛ, saa berɛ yi aduru deɛ ɛtɔ so nsia. Ɛne deɛ meyɛ mmɔ mpaeɛ. Ɔhene yɛda wo ase Ɛnnɛ w'ahwɛyɛ so w'ayɛ de firim ne y'afi bam bɛfa me so na ɛne wo ma nkasa boa yɛn na bue y'ani na bue y'adwenem ma yɛnte aseɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛnyera yɛ wuo akyi na yɛn nkɔ sɛ yɛm ma w'asɛm nsakra yɛn wɔ Kristo Yesu din mu amen Ɛnnɛ deɛ y'aduru soɔ no y'ato din homosexuality homosexuality mepaakyɛw yɛnhwɛ asɛm no wɔ Korintofoɔ nwoma a ɛdi kan a Paul twerɛ kɔmaa wɔn ti nsia nkyekyɛmu nkron kɔsi edu baako no, mekan, ɔse, Know ye not that the unrighteousness shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived, neither fornicators,

Onyankopɔn Ahenni no. Momma wɔnnaadaa mo. Adwamammɔfoɔ, abosonsomfoɔ, awaresɛefoɔ, ahohwifoɔ, mmarima a wɔne mmarima da anaa mmaa a wɔne mmaa da, ne akorɔmfoɔ, ne anibereberefoɔ, ne nsabofoɔ, ne ntɔkwapɛfoɔ. ne amimfoɔ nnya ɔsoro ahennie no. Na saa na na mo mu bi teɛ, nanso wɔde Kristo Yesu mogya adwaa mo, wɔde ate mo ho, na wɔde Honhom Kronkron ate mo ho wɔ Awurade din mu. Hallelujah! Saa na Twi no nso ka. Enti, yɛkyerɛɛ sɛ sɛ obi bɛyɛ teneneeni a, yɛwɔ nneɛma ahodoɔ edu bi a ɛyɛ ahonhom abonsam soma ɛne saa ɔteneneeni no bɛko according to First John chapter three verse seven to eh, ten hɔnom. Obi a odi Kristo akyi bi atene sɛdeɛ Kristo nso tene. Enti sɛ wobɛyɛ teneneeni a, saa honhom du yi Ɛnna bonsam soma sɛ, Mmra na ɛne wo mmɛko, na ɛnhwe wo ase, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛfiri Awurade mu. Deɛ ɛdi kan a yɛde hyɛ aseɛ yɛ covetousness, aniberebereɛ, fornication, adwamammɔ, idolatry, abosonsom, adultery, awaresɛefoɔ, effeminate, ahohwie, ahohwie, ɛna homosexuality, female or male prostitutes, mmaa a ɛne mmaa da anaa mmarima a ɛne mmarima da. Ɛnɛ ɛhɔ na yɛaduru. Ɛnɛ ɛhɔ na yɛaduru. Nti ma yɛnnyina hɔ na yɛntoa so. Akyire yɛn nan a aka no nso, yɛbɛbobɔ so na yɛadi ho nkɔmmɔ. Yɛka sɛ homosexuality a, what do you mean by homosexuality? Let's go to dictionary. Homosexuality is a sexual attraction to persons of the same sex. It's a sexual attraction to persons of the same sex. Ɛyɛ sɛ barima bi ɛhene ne yɔnko barima na ne ko adɔ no na wase ne pɛ. na ɔne no akɔda. Anaa ɔbaa bi ahunu ne yɔnko baa na ne kɔn adɔ no na wase ne pɛ na ɔne no akɔda. And the question is how and why? Ɔhu sɛ ɛresere na a niwu ɛrefɛre. Deɛ meka yi sɛ abɔdamsɛm. Wate aseɛ? Adɛn nti a ɛsɛ abɔdamsɛm? Genesis chapter number two verse number twenty to twenty-five. Bible sɛ Nyame bɔ adeɛ wieeɛ no, ohunu sɛ onipa ehia boafoɔ na etwa sɛ ɔyɛ saseboafoɔ ma no. Nti ɔmaa nahɔɔ tɔɔ onipa so na oyi ne mfɛmpadeɛ. na ɔde anam tui ananmu, na ɔde mpadeɛ no nwono ɔbaa. Tie asɛm no yie o, de no brɛ nnipa sɛ ne saso boafoɔ. Bible se ɛberɛ a onipa sɔreeɛ no, n'ani bɔɔ ɔbaa so, n'ani gyee, na ɔkaa sɛ, Me dompe mu dompe ne me nam mu nam nie. Onipa kɔn dɔɔ ɔbaa. Wate aseɛ? Enti sɛ barima hunu ɔbaa na ne kɔn dɔ no a, ɛyɛ nɔɔma. Ɛyɛ normal saa na Nyankopɔn yɛ nipa. Ɔ mmaa ne mmarima yɛ akɔnnɔ. Sɛ barima nhunu ɔbaa a, ɛni kwan sɛ ne ho sɔre. Nti barima hunu ɔbaa na ne ho sɔre a, saa na Nyame bɔɔ yɛn. But mente aseɛ sɛ barima bɛhunu ne yɔnko barima na ne ho asɔre. Ɛdeɛn na ɛwɔ ne me yɔnko barima ho a ɛwɔ sɛ mehu na me ho sɔre? That's the question to ask. Enti memmɔɔ dam. M'adwene yɛ sɛ mɛhunu me yɔnko barima na me barima gyina so. Ɛyɛ n'anim kasee no na me kɔn adɔ, anaa ne to bawee no, anaa ne wedeɛ no a ayeyere no, wɔamatwomatwo no, na me kɔn adɔ sɛ ma me ne no kɔda. Ei, abusua! Bonsam ama abɔdamsɛm aba wiase o. Enti sɛ barima bi hunu ne yɔnko barima na ne kɔn dɔ no na ɔne no kɔda a, mepakyɛ wo, saa nipa no, wadi nyame asɛm so anaa? Ɛyɛ nyame nsesɛeɛ mu. Sɛ wɔbaa nso hunu ne yɔnko baa na ne kɔn dɔ no, na sɛ ɔne no kɔda a, wadi nyame nsesɛeɛ so, saa na nyame bɔ adeɛ. Abusua hwɛ, aboa mpɔnkye a nyame bɔɔ no no, Ɔnsesae. Sɛdeɛ Nyame bɔɔ kraman saa na ɔteɛ. Ɛfiri Genesis to Revelation. Ɛfiri sɛ Nyame bɔɔ adeɛ from 2000 years ago. Aboa wɔ dwan sɛdeɛ Nyame bɔɔ odwan no ɔyɛ tuntum a saa na ɔteɛ. Wate aseɛ? Menhunu odwan bɛɛma a wahunu ne yɔnko dwanyini a ne ko adɔ no na wɔforo ne to da. Menhunu bi da. Nkraman koraa na ɛpɛ mmaa anaa ɛpɛ adwamansɛm. Aboa kraman bɛrima, menhunu sɛ waforo ne yɔnko kraman bɛrima to da. Wobɛhunu sɛ kraman bɛrima ne ɔkraman bi da no, na ɔyɛ ɔkraman a ɔyɛ ɔbaa. Wade aseɛ? Sɛ odwan ɛforo odwan a, wobɛhunu saa odwan no, na ɔyɛ odwan bedeɛ na odwan nyini ɛfono no. The same thing aboa mpɔnkye ne nantwie nso teɛ. Enti ɛba ne sɛn paa ɛna nnipa a me meyɛ bɛrima a mete ha yi, mehunu me yɔnko nipa a ɔyɛ bɛrima na me kɔn dɔ no sɛ mɛfa ne to. Na kwan bɛn so na ɔbaa ɛne ne yɔnko baa ɛkɔda? Bie w'aso na wobɛte nsɛm yi ase. Abusua, ɛno na atwerɛ no bobɔ soɔ. Sɛ sɛ obi bɛyɛ gyidini a wɔnyɛ very careful. Na saa homosexuality no yɛ honhom a ɛfiri bonsam. Wade aseɛ? Wɔyɛ honhom a ɛfiri bonsam. Saa honhom no sɛ ɔsoma sɛ ɛmmra wo so a, ɛfira w'adwene ani firi Nyame ho. Wade aseɛ? Ɛyi w'akɔnnɔ firi wɔ bɛɛm sɛ ɔyɛ bɛɛma a. Nti ɛde kɔwura wo yɔnko bɛɛmam. Nti wɔde bɔ bɛɛma so pɛ na ɔho pere. Ɛtwa sɛ w'akɔnnɔ sɔre. Wote nkɔmmɔ no ase. Woyɛ ɔbaa nso na saa honhom no bɔ hura wo a, bɛrima koraa sɛ wo paa hwɛ a wobɛdidi no atɛm. Because afire w'ani afiri bɛrima ho. Wohunu wo yɔnko baa a, ɛte sɛ bɛrima na wahyia no. Saa nso na wohu woyɛ bɛrima na wohunu wo yɔnko bɛrima na saa honhom no bɔ hura wo a, ɛte sɛ ɔbaa. Ɔbaa ho nyɛ w'akɔnnɔ da. Ɔbaa ho nyɛ w'akɔnnɔ. Honhom no bɛtena wo mu, ɔbɛkasa akyerɛ wo sɛ, da wo ne ɔbaa bɛda no, wobɛwu. Nti ɛtwa sɛ wopɛ bɛrima no a ne ne da because wo ne bɛrima da a, ɛnna ɛkyerɛ sɛ woawie pɛyɛ wɔ Nyame adebɔ mu. Wo ne ɔbaa da a, ɔbɛyɛ bra, ɔbɛgu ho fi, wobɛwu ntɛm. Ɔde nkɔmmɔ no ase. Nti those people no possess occultic spirit. Wade aseɛ, the spirit of gayism. Ɛsɛ sɛ Illuminati ne ada eh, class a yɛateteɛ. Wote nkɔmɔ no ase. Aka ne sɛ ehunu sɛ obi wɔ saa tebea no mu a, yɛse ɔjoin ne lodge anaa wɔyɛ sentini. Ɛnɛ deɛ occultism ne Freemason lodge ɛnkanka Baha'i saa clubs clubs ahodoɔ a bɛba no saa nkurɔfoɔ na ɛdi saa adwuma no gayism and lesbian Mefrɛɛ man bi wɔ Gyaman na na me ne no di nkɔmmɔ, Mister Michael. Ɛna na mebusa no sɛ, ɛsi dɛn na bɛrima ne ne yɔnko bɛrima kɔda anaa ɔbaa ne ne yɔnko baa kɔda? Asɛm a Mister Michael kaeɛ no sɛ, sɔfo, deɛ menim yɛ mmaa deɛ no, na sɛ woba Gyaman ha yi a, wokɔ market a, Yɛwɔ shop a yɛtɔn mmarima tadua, kɔteɛ, sorry to say, mmarima kɔteɛ a yɛayɛ a wosɔ mu a the way a ne quality teɛ no te sɛ kɔteɛ pɛpɛɛpɛ. Wate aseɛ? Ɛyɛ belt na mmaa no de bɔ yɛ baa so saa na yɛde abɔ yɛn akyi. So wahu? Enti sɛ woanyɛ very careful a, wobɛkɔ adwuma bɛba no na Buronyi baa anaa Bibini baa abɔ saa belt no de abɛsɛn wo yere so na ɔde refa no. The moment a saa adeɛ no bɛwura ɔbaa no ase no, wo ti anyɛ yie a, wonnya wo yere ne ne nna bio. Wo yere bɛsɛte allegation ama polisifo abɛfa wo. Woanhwɛ yie a obedi wo nkwa nna nyinaa wɔ cells. Because saa adeɛ no nya wura no sei pɛ, atenka a wonya no ɛɛda ɛɛdɛ. Ɛyɛ no dɛ bebree kyɛn sɛ wɔne barima bɛda. Wate aseɛ? Nti mmaa no a wɔn yusu saa machine no, mmarima ho nyɛ wɔn akɔnnɔ. Wahu? Na ɛwɔ machine nso so a yɛtɔ si hɔ saa, ɛpɔmpe, ɛkɔ soro ba fam te sɛ bɛrima ɛsɛn wɔ baa so na ɔne ne da no. Nti mmaa na wɔwɔ sika no, sikafoɔ bebree akɔtɔ akɔsi dan mu a ɔmpɛ bɛrima, saa adeɛ no na ɔpɛ. Nti wɔfiri adwuma ba na ɔbɔ nsuonwunu pɛ na wate nkuto akwaha na wakɔtena so na kyerɛ sɛ waprɛse na ɛkɔba te sɛ deɛ ɔne bɛrima yɛ dɛn ɛda. Abusuafoɔ, adeɛ wei nyɛ abɔdamsɛm. Nti mmaa bebree yɛ sikafo ɛdeda cars mu, ɛwowɔ banks akɛseɛ, doctors akɛseɛ, ɛwɔ companies akɛseɛ mu a yɛnyɛ yɛn ho nyinaa mpɛ mmarima. Ne nyinaa ne sɛ yɛtɔ machines si dan mu a yɛne ɛne wɔn deda. Fa yɛ nurses, fa yɛ military men, fa yɛ police forces, fa yɛ doctors, W'ate aseɛ? Asɔfoɔ bebree nso awura mu. Asɔfoɔ bebree awura mu. Nti asɔfoɔ bebree wɔ hɔ wɔn ni yere. W'ate aseɛ? Wɔni yere. Ada sɛ church member bi a ɔyɛ bɛrima ɛna ɔfa ne to anaasɛ wɔde wɔ machine bi a ɔno nso de twetwe ne bɛrima sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ne ho bɛsane no. Twetwe ne ho nsuo saa. Wura adwaeɛ a, na ɔtwetwe ne ho. Wade aseɛ? According to Leviticus chapter 19, verse number 29, Bible no ka asɛm bi wɔ hɔ. Na yɛntie wo ho bɛdwiriw tie. Ɔse, do not degrade your daughter by making her a prostitute. Or the land will turn to what? Prostitution and be defiled with wickedness. Nhura wo babaa ho, ɛmma no mmɔ adwaman, na asase no ammɔ adwaman, na musuo anyɛ asase no so ma. Ɛwɔ sɛ ma wo babaa, na mehwɛ wɔ babaa, me babaa no mpoku yɛ gyinagyina so, ne ne to, ne ne nipadua sɛdeɛ ɛteɛ a, mepiapia no. Ɛma mmarima. Barima bi aba no ma wɔ n'ate kɔ. Barima bi aba no ma wɔ n'ate kɔ. Ɔbaa no nso awadeɛ bata ho kyerɛ nti, mede no ma mmarima sɛdeɛ ɛbɛyɛ a menya sika didi. Aha sei na Awurade ka no. Wade aseɛ? Ɔso ɔbaa bi a woyɛ saa no, anaa ɔbaatan bi a ɔbɛyɛ saa no, nnome ɛbɛba wo ne ɔba no so, na ɛbɛka w'asaase. Tie nkɔmmɔ no yie. Woka Galatians 5:19 a, Five nineteen. Ɔse na honam nnwuma no da adi pefee adwaman, awaresɛeɛ, abosonsom, adutoɔ, bayigorɔ, ɔtan, efi, kunsunkunsum, ne deɛ ɛkeka ho, aniberɛ. Yeinom na mebɔ mo kɔkɔ sɛdeɛ mebɔɔ mo kɔkɔ kane no, sɛ obiara a saa su wei bi te ne mu no, ɔnnya ɔsoro ahennie. Wɔrete nkɔmmɔ no ase. Enti adwaman kɛkɛ sɛ meyɛ barima na mahunu me yɔnko ɔbaa na me ko adɔ na mase ne pɛ na wate m'ase a me ne no akɔda no, ɛno koraa Nyame mpɛ. Awurade se menya ɔsoro ahennie. Na me yɔnko barima a mehyiaa na mesee ne pɛ na ɔtee m'ase a me ne no kɔdaeɛ a mekɔfaa ne to no, ɔno na Awurade bo bɛdwo soɔ. Ɔno na Awurade bɛsosɔ soɔ. Ɛna ɔka no First Corinthians chapter six verse number nine to eleven no. Wade aseɛ sɛ mmarima a wɔne mmarima da ɛne mmaa a wɔne mmaa da no, wɔn yɛ nyame akyiwadeɛ. Wɔn yɛ nyame akyiwadeɛ. Na ka nokorɛ sɛ nti so ɛnyɛ abɔdamsɛm. Ɛnyɛ abɔdamsɛm. Kwan a Nyame faa so bɔɔ adeɛ no, ɔbɔɔ adeɛ wɔ ne nyansam ne ne nhunumu mu. Wade aseɛ? Ɛhɛn. Sɛ ɔbɛso sɛ nade bɔ pɛpɛɛpɛ sɛdeɛ ɛteɛ. Enti sɛdeɛ ɔsi yɛ dua a ɔyɛ onyina, onyina ntumi mpere sɛ Nyame nsesa ne wedeɛ ne ahaban ɛgu so. Sɛdeɛ ɔbɔɔ akokɔ, ɔbɔɔ akokɔ nyini sɛ wɔmfa akokɔ bedeɛ na wɔnto kosua. Enti efii sɛ yɛwo akokɔ a wɔto kosua fufuo, ɔntoo kɔkɔɔ da. Sɛ ne kosua a wɔto no ɛyɛ brown a, the same brown na ɔtoɔ. Wade aseɛ? Menhunu akokɔ a wɔto kosua adane akokɔba na afiri sɛbe ne ba mu apue. Na menhunu aboa wɔ dwan a ne yɔnko dwan fa na wɔakyem awo nipa. Menhunu bi da. Ɛba ne sɛn na nnɛ deɛ yɛn nnipa, nnipa bi tumi wo kraman. Wade aseɛ, nnipa bi tumi wo ampɔnkye ne nyinaa ne sɛ wɔtu kwan akɔ buronyini kurom akɔsua aborɔfo sɛdeɛ aborɔfo ne nkraman deda nti bibini ba akɔko ntini hɔ na aboa kraman asɛn ne so akɔfa no ɔbɛwo no na wawo kraman nti the question is abusuafoɔ a motie me ɛnɛ nnipa a yɛaba paa yɛne mmoa ho anenim nyansa yɛne mmoa ho anenim nyansa

Wate aseɛ? Ɛna Kaulaa no nso gyina hɔ sɛ obi rebu Nyame mmara so a ɛyɛ n'asɛm na ɔde efi anaa sesabɔ aba ne ho ne n'asase so. Kaulal or Asonokotee. Saa kasa mmienu wei, it means the same. Ɛberɛ a Awurade Nyankopɔn bɛkasa na nipa so bɛte

Ɛyɛ yɛn abibiman, more especially Ghana, yɛyɛ ho na wɔn de ayɛ yie. Wɔn wɔ wiase nimdeɛ, aborɔfo. Nti yɛyɛ agudeɛ na wɔn abɛsesa deɛ kɔ develop wɔn ɔman. Nti obi wɔ Ghana na sɛ ɔbɛyɛ yie a, agye wakɔ a saa asase no so kɔyɛ adwuma, kɔbere ne mogya ne ma ɛde no yɛ akoa anaa afena. Ansa yiedie anaa sika wanya bi de abɛyɛ ne man yie. Wate aseɛ? Na wɔn de yɛ ato nkoasom mu. Nti yɛbɛhia sika agye yɛkɔ hɔ na yɛakɔbɔ bosea. The whole world. Kuro biara ni hɔ a, asase biara ni hɔ a Nyame ɛde agudie asiesie no sɛ Ghana. Ɔpaa mɛ sɛ mo boa a, wotie audio yi a frɛ me na ka kyerɛ me sɛ me boa. Wate aseɛ? Ghana na yɛfrɛ Gold Coast. Sika mpoano man. Wate aseɛ? Ɛna aborɔfo yi baa ha adɛfɛdɛfɛ kwan so. 1860 na wɔbɛdaadaa yɛn. Portuguesefoɔ ɛne eh, Britainfoɔ, ɔho, Amerika ka ho, na wɔbɛdaadaa yɛn bɛsesa yɛn agudeɛ nyina na wɔde kɔɔyɛ. ɛna Ghana bɛhia yɛn wade aseɛ wokɔ aboseabɔ a agye sɛ ɔmo hyehyɛ mmara sɛ wadi wei ne wei ne wei so yɛku a yɛ dwɔn wabɛdwɔn that's the homosexual club na atrɛnde yɛde bi a ate pornographic na ɛde bi ayɛ mmara in democracy Wate aseɛ? Nti yɛkyerɛkyerɛ homosexuality ne sex education anka ayi education minister ɛkɔde aba kurom ha ɔntɔ sɛ mpanimfoɔ bi sɔreeɛ ɛna nano dwam na nanado ba abɔnten bɛkaa sɛ onim ho hwee nso na ɔboa Sɛ nyɛ mpanyimfo bi a ɛsɔre yɛ a, nka wɔn gye toom a nnɛ ka yɛ twerɛ sex education wɔ class. Ka sɛ homosexuality ne gay, gayism ɛbɛkɔ so, lesbian. A mmarima paa nkwabranefoɔ wohyia no a pampers ɛbɔ ne to no woanhwɛ yie a ɔbɛka sɛ ɔyɛ ɔbaa nso na ɔyɛ barima. The way a ɔsi yɛ ne nneɛma fa. Wate aseɛ? De wɔ ɔsi yɛ ne nneɛma fa adum hɔ yi, n'ano ne siaa bi, na de wɔ a ɔsi daadaa ne ho na ɔsi yɛ ne ho asɔ ɔbaa nam so yɛ no kwasea. Woanya honhom papa a ɛmanifɛste w'awo, wokɔ butu hɔ na yɛafa wo to, na kwabrane ayi ne tadua de asina wo to. Bɛmmo! Baabi a wogya wo nan fa, gyimi! Wopia wo berɛboɔ ne wo nsono nyinaa kɔgu bo. Ɛnkyɛ, wo nsono bɛtete, na wo yam berɛboɔ nyinaa bɛnoa. Gyimi! Sɛ Nyame bɔɔ woɔ no, saa adeɛ no Ɔbɔɔ sɛ yɛmfa mfa wo to a, wobɛka? Wobɛhu nsuo ɛrekɔgyina wo yam, w'ani agye. Sɛ asomadeɛ na ɔdaadaa ne ho. Abusua, ɛberɛ no kɔ awieɛ o, ɛberɛ no kɔ awieɛ. Momma yɛnyɛ very careful the way we do our things. Nyɛ Nyame mpɛ. Nyame mpɛ. Ɛna First Corinthians chapter 6 verse number 9 to 11 no kasa no. Sɛ obiara saa suban wei bi te ne mu no ɔbɛkɔ gyem. Wobɛdi fɔ. Wobɛdi fɔ. Kaulal. Kaulal. You have break the vow of God. Wabu awurade nyankopɔn asɛm so. Na the moment ɔbɛbu nyame asɛm so no, ɔde wobɛgyina tɛmu agya anim. He shall be the throne of the judgment. Na sɛ ɔkɔgyina atemmu adwa anim a, yɛbɛbu wo atɛn na wobɛdi fɔ. Wodi fɔ a, you shall be in prison. You shall be imprisoned. Yɛde wo bɛto afiase. Yɛde wo to afiase. They are preparing you for the lake of fire. That the final judgment. Abusua. Mama yɛ nifa ni agorɔ. Ɔbaa wo ne ɔbaa da hwɛ yie. Na Nyame w'ama wo saa. Bɛɛma a wo ne bɛɛma da hwɛ yie. Nyame w'anyɛ wo saa. Sɛbea mpoa mpɔnkye ne ɛmo nkraman, aboa akraman wɔn nsesae. Adɛn nti na yɛ nnipa yɛ sesa? Yɛn nso ne Nyame se wɔbɔɔ yɛn sɛ yɛ suban so ne yɛ sɛ so. Be very careful, be very careful, somebody listen to me. Wo yɛ gayism a hwɛ yie. Na ɛberɛ bi rebɛn Nyame bɛbu atɛn wo nnwuma ho. Wo yɛ lesbian a hwɛ yie. Adɛn nti na womaa ho kwan ma saa demonic power wei bɔ wura wo? Na barima ho yɛ wo tan, na wo ne ɔbaa, wo yɔnko ɔbaa kɔda, tafere na sɛ sakraman, woagyimi, woagyimi, tafere wɔ ɔbaa ase, de wɔn nsa wowɔ mo ho, kɔtɔ barima tadua, ɛwɔ maka de bɛsan wo yɔnko baa so, saa na Nyame yɛɛ woɔ, wobɛkɔ atemmuom, Na wobɛdi fɔ. W'awieɛ yɛ ogyam. Metu wo fo sɛ sakra w'adwen, sister. Ahoɔfɛ. Be very careful, Nyame bɔɔ wo de wo maa ɔbarima. Woyɛ obi mfe mpadeɛ. Hwɛ yie. Deɛ woyɛ no, wo deɛ yɛtu wo fo a wonte, na ɛnkyɛ na owuo bɛfa wo. Owuo bɛba, na ano adu na yɛse baako bi awu. Na yɛtwi soloku, na wohwɛ mmarima paa a wɔto nyinaa ne mmaa to, na wɔgyina hɔ na wɔn, ah, Owurade, wohwɛ koraa na awerɛ ho. Na trammɔɔ ne wiidi, wɔn bɔ ne sɛ benku. Wɔn bɔ ne sɛ benku. Ma wɔn ani nna hɔ o, ɔdɔfoɔ, na mmerɛ ni nka so. Ɛnkyɛ na deɛ ɔbɛba no aba. Owuo sɛ Yesu ama a owuo bɛba. Ɔde aseɛ. Deɛ ɔbɛba no sɛ wɔmmaayɛ owuo bɛtumi abɛfa wo. Na sɛ saa su wei bi ne honhom wei bi tew mu a, ɛhe na wofa? Reverend Tasɛ de ne mmoa te mede ma no resi. Ma wɔn ani nna hɔ. Na wiase Ɛso, but woanhwɛ yie a, wonkom. Nyame no a ɔbɔɔ ne wiase no, ɔnsesae. Adɛn nti a emu nipa yɛsesa? Adɛn nti a emu nipa yɛsesa na yɛyɛ Nyame akyiwadeɛ? Hwɛ yie na woammu Awurade asɛm so. Hwɛ yie na woammu Nyame mmara so. Sɔfo, ɛnte aseɛ o. Ɛmma gayism ne lesbian ɛntena w'asafo mu. W'ankasa mfa wo ho mfra. Ɛnni sikanibere akyi. Ɛnkɔyɛ deɛ ɛnni kwan sɛ woyɛ. Ɛberɛ bi bɛba a w'ahonyadeɛ ne deɛ woanya wɔ wiase no wobɛgya hɔ. Na sɛ woanni nɔkorɛ ma Awurade asɛm a, wobɛgyina atemmuo adwa anim. Asɔre ba, yɛtuu fo. Maame a wotie me, papa a wotie me. Ɛnni wiase afɛfɛdi akyi, na ɛnni ɛnni wiase sikanibere akyi. Ɛntɔn wo kra ma bonsam. Ɛmfa amanfoɔ ma nkɔdi saa tebea no mu. na wɔawie yɛ nyɛ fɛ wɔawie yɛ nyɛ fɛ awurade wɔn nhyira wo ɔnyɛ wo kɛse sɛ nna wate awurade ne a mpirim wakoma sakra wadwen wate na ma awurade nte mmɛn wo ɛnam saa yɛ so ɛde ɔgyeɛ ne animonyam bɛba wo fie na sɛ woayɛ mfomsoɔ bi a wɔde bɛkyɛ wo na wate wo ho gays them and lesbian is an abomination unto the lord Never entertain and encourage those things if else you shall face the wrath of God and the, at the end of it all you shall be cast into the lake of fire. May God richly bless you all. Amen. Yɛbɔ mpae. Ɔhene da wase. W'asɛm sɛ lesbian ne gay yɛ w'akyiwadeɛ. Homosexuality ɛnyɛ adeɛ a wosɔsɔ soɔ. Ɛde musuo na wɔsɛ yɛ bɛbrɛ yɛn. Papa yɛbɔ mpaeɛ sɛ, sɛ yɛn mu bi yɛde hu faafa kyɛ yɛn. Sɛ obi retie me na wayɛ bɔne wɔ saa kwan no so, Agya, saa honhom no a ɛbɔ awura no no, yɛde Yesu mogya ka n'anim, yɛde Yesu mogya ka n'anim, w'abasa kɛse a ɛhwim nnipa firi ɔsɛeɛ mu no, yɛnhwim no saa wɔ Jesus Christ din mu. Awurade, pae w'agyeɛ ma no, deɛ watɔ mu ntenten a akyekyere no, Awurade, ma w'abasa nyi no,

Fa me yɛ deɛ wopɛ. Firi nnɛ rekorɔ mɛbɔ dam ama wo me nkwa nna nyinaa wɔ Jesus Christ din mu. Amen. Wokaa saa a Yesu mogya asɛ wo nso. Me nɔmba nie, zero five four eight four five four eight seven six. Rev Charles Ayenim Boateng frɛ me, yɛbɛdi nkɔmmɔ na ɔgyeɛ bɛyɛ wo dea. Nyame ɔnhyira wo na ɔnyɛ wo kɛseɛ. I love you all. Shalom peace. Bye bye.